Мишәр диләр. Мишәр диләр. Кем соң ул Мишәр? Унҗиде ел буе татар дип йөрдем. Әйтүче дә, аңлатучы да булмады. Читкә киткәч, мишәр булдым. Башта гарьләндем, мишәр икән, мишәрлегемне күрсәттем. Ничек өйрәнеп алган телемне кәсәләр дә Эренгәнчә сүләдем. Еллар узды, үземчә сүләдем. Каяндыр ишеттем, әрсезләндем. Мишәр диючеләргә, әйе, мишәр, татарның каймагы, дия башладым. Егерме беренче ел. Яз. Бүген язның беренче көне. Ышанасы килми, кышны көтеп, кыш узганын да сизмәдем. Су ага юлларда, кышны көтеп. Язлар килгәненә кер шатланасы Урынга кинәт сорау туа, Кай арада узды кыш? Күңел борчулы сорау туа, Бу минем генә халәтме? Сорау туа, Яз, яз, яз, яз килдеме? Сорау туа. Егерме нче ел. Яз ае. Яз ае, мәхәббәт ае. Яз аенда яшәрә күңелләр, Гашыйк була яшь күңел, Яратыша яшь йөрәкләр. Яз ае, Бары тик яз аенда оя кыра, бәби чыгара кышлар, табигатьтә үзгәрә, яшәрә, уяна табигать, кышлар сайрыйлар. Яз ае, яшәреш, дәрт ае, карт күңелдә дәртләнеп куя, яз, мәхәббәт, уяну, яшәреш ае. Һәр кеше шул хисне үзендә тоя. Ирке, егерме беренче ел. Күңелеңә авыр алма. Үткәннәргә кагылма син, авыр булса да түз. Син сөйләгән дөреслекне аңламаслар бик күпләр, син түз. Дөреслек ул үзе калкып чыгар. Тырышып дөресләмә син аны. Без капчыкта ятмый диләр, тишеп чыгар без син аны. Авырлык алма калебеңә, чиста торсын шул килеш. Пычратма син күңелеңне, чиста калсын шул килеш. Егерменче ел. Яңартасым килми. Яңартасым килми күңел ярамны. Кайт диләр, күреп кал диләр дуслар. Кайта алмыйм, бәгырем янса да. Яңара хисләрем, уйларым, дуслар. Яңартасым килми яшьлегемне. Йөрәгем кабул итми яңарышны. Җир-суымны сагынсам да, ашым монда, алыша алмыйм җылылыкны. Сагындым, бик сагындым бер күрергә, Җыена алмыйм кабат күз катырга, Йөрәк парәләремне җилкендерергә, Бәлки бер җилпенеп китеп, Кайтырмын әле, дуслар, бер күрешергә, Күз катсам да күңел яраларымны. Егерме өченче ел. Аерылмады күңел. Авылыздан киттек аерылып, Яшәсә дә кеше авылыннан еракта, Күңеле белән яши ул үз авылында, Күңел җирсенә, сагына еракта. Ташладыгыз дип язалар авылны. Тормыш безне аерды авылдан. Язмыш, тормыш арбасына утырып, Күңелне елатып, киттек авылдан. Без эштән куркып качкан кеше түгел. Бәлки, сездән дә күп эшләгән читтә. Читтән кайтып, кире авылыңна, Читтәге тормышны онытмый һич тә. Тормыш яхшы, барысы да җитеш, Югалмадык, яшәсәк тә читтә. Күңел генә ярсына, кайткач авылга, Аерылмый икән күңел һич тә. 22 нче ел. Ярату. Ярату нинди була? Акмы, карамы? Ярату нинди була? Көчле, көчсезме? Ярату нинди була? Вакытлыча, мәңгелекме? Ярату нинди була? Мәхәббәтле, мәхәббәтсезме? Ярату ул күп кырлы. Илеңне ярату, әти-әниеңне, тормышны ярату, әби-бабаңны, гаиләңне ярату, балаңны, оныкны. һәм башкаларны. Иркә. 22 ел. Шымырт исләре. Шымырт чәчәгенең исләре күңелне җилкендерә. Күпме еллар үтсә дә, яшьлекне искә төшерә. Мәхәббәттән исереп, шымырт исеннән ләззәтләнеп, хыялланып, яшьлек утында янасың. Минем яшьлегем Каласың хыялланып. Шомырт исе картлыкта да дәртләндерә, яшьлегеңне искә төшерә. Картлыкта хыялланасы килми, күзләргә яшьләр төшерә. Шомырт исе, шомырт исе үзгәрми, шомырт исенең исертүе кала бары яшьлектә. Шомырт исе, шомырт исе үзгәрми, картлыкта яшьлекне сагынып тилмертүе. Егерме икенче ел. Туганлык җепләрен эзлисең. Картайган саен туганлык җебен эзлисең икән. Әти-әни әйткәндә, бер сүзе керә, берсе чыга, тыңламаганбыз олылар әйткәндә. Алар әйткән туганнар әти-әнинең иң якыннары икән. Аңлыйсын картайгач, соң бала, сорар кеше дә калмаган икән. Нәсел ыру зур, бай булганбыз, ирешкәне белән йөрелгән, уйланмаган картлык киләсен, туганлык җепләре өзелгән. Егерме беренче ел. Өзелә тамырлар. Шулай бер көн килеп итә, Көтмәгәндә, уйламаганда. Әдни-әти белән тоташкан җеп Өзелә тамырда, һич көтмәгәндә. Тетрәнә җан, бәргәләнә, өзгәләнә. Үзенә урын тапмый, йөрәк сыкрый. Ник шулай булды, көтмәгәндә? Ничек түзәргә, йөрәгем елый. Өзелде тамырым, ничек яңадан Тамыр җибәрергә? Балаларым өчен Яшәргә көч бирсен Ходай тәгалә, Ярдәмен бирсен яшәү өчен. Егерме беренче ел. Язның беренче көне. Әллә нәрсә шунда. Барысы да яз турында шигырь яза. Чыгып кердем урамга, яз исе дә юк, тик бары да шигырь яза. Ачулана күрмәгез. Календарьда яз, ә урамда кыш әле, кичәге көннең. Бүгенгесеннән аермасы юк әле, кышның дәвамы, тырышы көннең. Хәзер килгән нәрсә, китә белми, кышта үҗәтләнәме, үҗәтләнә. Рәхмәт сиңа, кыш, шатландырдың, урыныңны бир яз кызына да, быелга хушлашыйк, үпкәләмә. Егерме беренче ел. Гашыйк булды берәү. Яшьлегендә берәү гашыйк булды, уйларында шул гел берәү генә. Киччә ятканда да шул, иртә торганда да, күзен йомса да шул гел берәү генә. Бигрәкләрдә авыр икән, сагынды, беркем күрмичә түзеп тора алмады. Уй-уй, ничек түзәр инде, яна йөрәге, берәү аның өчен өзелеп тормаса да. Көйде, янды, сөенде берәүне күрүгә. Юксынды, көтте, өзгәләнде йөрәге. Гашыйк булу җиңел түгел икән, беркөн сүнде, сүрелде йөрәге. 21 ел. Яшьлек. Яшьлек бит ул киң канат. Канатыңны җәеп очасың, уйламыйсың кая барып төшәсен, уйларың белән хыялланып очасың. Яшьлек бит ул киң дала, күренми. Чиге, уйларын да хыялланып, йөгерәсең, йөгерәсең, арымыйсың, чиге юк, хыялланасың рәхәтләнеп. Яшьлек бит ул, утрау, бары тик хыял. Хыялларың утрауда кала, утраудан чыгып буламы? Була, чөнки яшьлек бит ул, була. Егерме бер нче ел. Тирбәлә күңел кыллары. Күңел әллә нишләде, бер ашкына, бер талпына, тыпырчынып та ала, берни эшли алмый, тик ярсына. Планнар кырган була, тик алар үтәлми, бүгенгә җитә, алга карамый, үтәгәннәрнең гомере җитә алмый. Бүгенгә булганына канәгать шул, аңа әллә җитәме? Күңел борчылу, әллә картайды, нәрсәдер көтә, сезнең дә шулаймы? Егерме беренче ел.